Kwadonjo e dala to kech ni kuno, wabiro tho. Kata kwamedo bet ka, pod wabiro mana tho. Ber wadog ni jo wadog ni jo Aram ka ging'wononwa to wanabed mangima, to kata ka gidagi bende watho. Omiyo, kane chieng' osepodho, ne giwuok mondo gidhi kuma jo-Aram ojotie. To kane gichopo e dho kambigi, ne gigo ne gipo ka onge kata ng'at achiel kanyo. Nimar Ruoth Nyasaye nosemiyo oganda lweny mar jo-Aram owinjo koko mar geche gi ferese, machalo oganda maduong', mi ne giwacho kendgi niya, Winjuru! Ruodh Israel osewako ruodhi mag jo-Hiti gi mag jo-Misri mondo obi oked kodwa. Omiyo kar ang'ich welo ne giringo mondo gitony, ka giweyo hembegi gi faresegi kod kenjegi e kambi. Kuom mano, kane jodhohogo ochopo e dho kambi, ne gidonjo e hema moro mi gichiemoe kendo gimethoe. Eka ne gipedho fedha gi dhahabu kod lewni mi gidhi gipando. Ne gidok kendo ne gipeyo gik mane nie hema machielo. Gigo bende ne gidhi gipando. Eka ne giwacho kendgi niya, Yawa, ok watim maber. Ka en odiechieng' mar mor, to waling' aling'a nadi? Kwagalore kama nyaka piny oru, to wabiro neno masira. Omiyo koro wadhiuru mondo wanyis jood ruodh ruoth gima otimore. mine gidok kendo ne giluongo jorit ranga dala ka giwacho nigi niya, nende wachopo e kambi mar jo-Aram to ne ok waneno ng'ato kata winjo dwol moro ne ok kata winjo dwol moro ne ok wawinjo mak mana hembe gi farese kod kenje motwe e loyegi. Eka jorit rangach nogoyo koko mi wach noter ni jood ruoth. Ruoth nochiew gotieno mowacho ni jodonge mag lweny niya, Winjuru gima jo-Aram dwaro timonwa. Ging'eyo ni wadenyo, omiyo gisewuok e kambigi to gipondo mana e bungu ka giparo ni gibiro makowa kwawuok eka gidonje dalawa ka. To achiel kuom jodonge nowachone ni, Yie mondo ji moko odhi gi farese abich modong', nikech farese duto biro tho mana kaka jo-Israel mang'eny osetho. To waorgi mondo wane gima timore. Omiyo ne giluongo joidh farese ariyo Mi ruoth noorogi mondo giluw bang' oganda lweny mar jo-Aram, kawachonigi niya, Dhiuru ne gima otimore. Kuom mano, ne giluwo jo-Aram nyaka aora Jordan, mi giyudo lewni kod gik moko mang'eny mane jo-Aram owito e yo Ka gireto nikech kibaji, eka jootego nodok monyiso ruoth gima ne gineno. Omiyo ji duto nowuok moyako kambi jo-Aram, kendo atonga mar mogo mayom ne ing'iewo otonglo achiel, to shairi atonge ariyo bende otonglo achiel, kaka Ruoth Nyasaye nowacho.

Ei Ngeche apar gaboro prariyo gachiel wacho niya, Weche ma ng'ato wacho nyalo kelo ngima to bende ginyalo kelo tho. Kuom mano, rit dhogi maber mondo wecheni okonyi. Wecheni okonyi. Rit dhogi maber mondo wecheni okonyi. Teko mane hulo moa kuom Nyasaye. Nyocha wasomo ka wachake e ruodhi mar ariyo auchiel matindo piero ariyo gang'wen ma wanwang'o base ka jo Syria ma jo Aram nolworo kambi mar Samaria mane mar jo Israel ma giketo ma kech nokayo ji nikech ne onge ng'ama ne nyalo wuok kendo ne onge ng'ama ne nyalo donjo. Jawinjo kech nokayogi ma ji ochako chamo le, ma ji ochako chamo nyithindgi. Kanye mancha ne wawache ni kata samoro wagalo ni pok waneno ka dhako moro chwako nyathine i osufuria kata i agulu mochamo. To wan e kech ma dhano chamo nyithindgi. Kendo awacho ni en kech ma ji tho okinyi kod otieno. Tagone Nyasaye erokamano kuom ng'wonone kod berne. ni nitie teko e hulo mowuok kuom Nyasaye. Ei kechno nyocha yalo ruodhino nyaka giko mar auchiel ma wadonje abiriyo kamane wayude ka udhi rumo niya Elisha mane nyaka koro ruodh Israel nobedogo mager nikech nyaka ruoth nong'eyo ni konyruok nyalo amna kuom Nyasaye. Jawinjo Nyasaye ema nyalo kelo konyruok, kendo jodolo mag Nyasaye nigi teko ma gima giwacho e piny nyalo loko piny kata nyalo gwedho piny. To wawachni niya, kanyo be ema nyicha nasejiwie ni kuom jomoyie kuom Nyasaye, mumacho ni kuom Yesu Kristo weyonwa richo, oselokowa ma wabedo ruodhi kendo wabedo jodolo ei od Nyasaye mag Nyasaye ma Ruoth. To wawachni niya, kapok ng'ato ohulo kata oyawo dhoge mondo los, to Elisha wacho ni aseneno kuom kiroho ka wuod janek oseoro jaote mondo mi obi ong'ad ng'uta oko. Be ing'eyo ni pile ka pile jachien ok pangni maber? Be ing'eyo ni pile ka pile jachien pangoni ajali kata nyine ni idho mtoka michopo Kisumo miduogo kingima? Ng'e ni Nyasaye ema nyo oriti. To ahinya ahinya gima duong' madwa ni ng'e ni jachien ose amalo kendo osewuok ka ok opangni maber. To dwaro jok man gi wang' mar kiroho kendo dwaro jok ma turbim margi mar chuny tiyo ma ginyalo nenogo gik mopondo mag Jehova. Ma Jeremaya e Jeremaya ma Jeremaya 33 matindo adek Nyasaye loso gi Jeremaya kawachone niya Jeremaya luonga to abiro wacho ni gik mopondo ma dhano ok ong'eyo kara turbin mar Jehova joma oware manigo ka ng'ato loso chunye kendo iko to chunyi ibiro neno wasiki kendo ka wasiki go kambi mondo tieki nyasaye biro yawo wang'i mondo ine wasiki ka wasiki oa malo mondo ked kodi nyasaye biro yawo wang'i mondo los kod mondo ine wasiki to ne elisha noneno wasike ma elisha wacho ne jodonge niya loruru dho ot ka dho ot ma motegno Mondo jaote mar wuod janek kik chop ka. Wanyisi niya, Satan nigi agents mage, kendo Satan nigi jootene moseoro. Onyalo orogi gi sasia mar koko, onyalo orogi gi tuo gi midekre, onyalo orogi gi tho ma higa ka higa onyalo orogi gi eh, tuoche mag ura kata mag neko jachien nigi agents gi mooro mondo othirgo dala kendo jachien ka dwaro ng'uti mana kane gidwaro ng'ut elisha to en gi agents gi mong'e ni kooro to dhi ting'o wiyi ei okombe ka dwokonegi To ne mane momiyo jothurwa wa ahi lemo mana ni an an ga memba mar ng'ane to wadwar Nyasaye wa ahi lemo mar wan wan ga jokasila wa wadwar Nyasaye kia mar an an ga ja CGC an an ga mar ja Pentecote an kia mar an ga ja roho kia an an ga ja lejo a a ne sa oromo mondo jomowar Odwar Nyasaye ma kodwar to nyalo miyo chuny gibed gi turbin ma gine ka wasigu biro. To ka wasigu biro, tiloro dho ot ka dho ot iloro dho ot ka dho ot ma dodonjgo ne jachien donjo mna ka moyaw ne dho ot kendo jachien yudo mna ji ka ne iyawo ne dho ot to nitiere dangaye ma kolor molor riep modin to jasigu ok yud thuolo mar rado kod ngimani mane momiyo jawinjo abiro godhiambo mondo apar ni wach mancha yalo mokalo nine walor dhoudi ka dhoudi ma satan nyalo donjogo kata ka en ne yesu wacho ni kata ka wang'ie materie richo to gole oko kata ka lwetie materie richo ng'ade kata ka tiendi ema teri e richo ng'ade. Yesu wacho ni ber mondo idonje icham pinyruodh polo ka in kod wa kionge wengeni molodhi e mach gi wengeni duto. Kendo wacho ni ber mondo idhi e polo kionge kod badeni molodhi e mach ka in gi badeni. Mae sa jawinjo ma waloro dhoot ka dhoot ka dhoodno en osiepe to yier osiepe mabede ngimani. nikech nitie osiepe moko maricho ma kobet e ngimani to biro mana teri e kong'o kata igalo ni pod ilemo nitie osiepe ma ko irwake tiendi kabisa tibiro mana bedo jalako winja kata in jaduong' kanisa nitie osiepe ma kirwake tiendi tibiro mana bedo jater ne lor rangach ka rangach ma jasigu nyalo luwo aye mbaka manono mbaka mag oola mbaka ma dhano goyo to nyiere tata giko mar mbakano biro rwaki kama rach aloso kodi modimbre mobidhore e wach nyasaye ne elisha wacho ne jodonge niya loruru rangach motegno nikech aseneno ka wuod janek oseoro jatije mondo obi oting' ng'uta ong'ad ng'uta kendo tieka omiyo loruru rangach motegno Osiepna biro kweri niya, aye mbaka manono mar tatani, mbaka mag oyuma mag ngera gi aye. Lor dho rangach kosewari, aye oyuma manono kosewari wuo gi oyuma. Lor Nyasaye ok bi tiyo gi jo oyuma. Nyasaye be ok bi loso gi jangera. Nyasaye ok bi elo gik mopondo mag polo gi ja gi jawalo ng'at ma walo ma en owala wala ne ne nani ng'e nani ng'e na mor ga nani luonga ga no more a a kose wari yes mor nitie to mor nigi mpaka ne mor kod walo opogore ne lor rangach ka rangach ma jasigu nyalo luwo mane momiyo en sama biro mondo awachni niya kosewari tiyiero osiepe an sila kod wuora wacho ni osiepe na tin to gin osiepe mag dhamana kech ne gik ma giwacho e ngimana bira kuom nyasaye an be gik ma wacho e ngimagi biro gi kuom nyasaye Jawinjo aloso kodi kawuono e kinde matung' ma ji ok dhi e lemoni. En kinde ma koro ji odong'. Osiepe mirwako e tiendi go osiepna biro rwaki ka juoga. Biro teri ka juoga mibed e wi agulu. Biro teri ma thuol nang'i. Biro teri minang' chieth moreg mikia ne en chieth ang'o. Ne osiepe mirwako e tiendi ji aloso kodi. Ne mondi winj Elisha wacho niya, lor dho ot mag osiepe manono. Lor dhoot mag Ngera, mag Oyuma, mag Walo, lor dhoot mag Ng'ane, nyar Ng'ane kwani ka wabudho ni wabudhi baka to in imadho soda to wan wamadho girwa ni koro mano to rwaki e richo mane? Aa, bro rwaki e richo. Kawuono ema ibro madhe soda. kiny bed pok imadho soda to ruwe gibiro chako nyieri ni gilembuno gilembuno to donge in ema nyedhi in ema irwako gi e tiendi mano emomiyo elisha wacho niya loruru dho rangach ma uchiel motegno nikech ang'o asewinjo ka janek wuod janek oseoro ajent mare mondo obi ong'ad ng'uta osiepna ibro made ibro po kibolo muma piny midonje chupa ibro made tipro ka in gokimi ipo ka koro piny obagi piny omaki nikech ang'o ngimani nyiweyo rangach nono ma janek odonjo elisha wacho niya Lor rangach nikech aneno ka wuod janek oseoro agentne mondo nega. To winja ka waloro ngimawa ma ok wabet e ba jal mowarini maloso kodi. Kiloro ngimani miwuok e buche mag yuoche nowari to in idonje buche mag jopeng jopeng ok recho te to buche mag jopeng maseneno ni gikoko goyuma ma ok berber ni inowari to in e buch nyieke kia jokune kia buche nyi jo ugenya kia buche kia magi jokune buche mimadhe njaga to mon nugo osiepe to chuo nugo osiepegi ichode mond ji to chuo ji bende ichode ni to kanyo in bende wari in ga mama kanisa tibendi ramo ni in bende nyaka ibede buche nyigem bedi abeda to onge wach abiro mondo awachoni kaka jadolo niya dhorangach miyawono Janek biro yudi kanyo. Ibiro po ka kendi ni okethore kanyo. Kech in ema nye yawo dhoranga. Ibiro po nono. Ibiro po nono. Winja kawuono. Ibiro po kokimo maki kanyo. Ibiro po ka lweny omaki kanyo gi weche mapek ma kakor ok nyal wiyi kuot ok nyal tere mbele pastani. Nikech ang'o? In ema nye yawo rangach. Teko ni e lweti mar osiepe mabet e ngimani, kendo teko ni e lweti mar jok mabet e ngimani. Teko ni e lweti mar decide kaka ngimani chal. Teko ni e lweti osiepna, winja. Elisha wacho ni loru rangach Ei Isaya uh, uh, ruodhi mar ariyo auchiel ka dhi rumo owacho ni luoruru rangach nikech ruo janek oseoro jatije mondo bi ong'ad ng'uta jawinjo abiro gi teko nyasaye maduong' mondo alos kodi mondo anyisi niya nitie nyasaye miluongo ni ono kendo nitie nyasaye ma kiloro rode te ma jachien nyalo yudigo to nyasaye no koro nyalo loso kodi owacho ni an nyasaye ma ja- ma- ma- ma- ma- ma- ma- ma- ma janyiego nyasaye ma ok riw gi nyiseche mamoko jal ma wayalo ni ojanyiego en kidwa lame adimba tiweye en kende emobet e ngimani kendo ichomori kode tir kech en kende ene nyasaye to kisetimo mano To koro nyalo mi los. Koselor rangach to Elisha koro a malo. Elisha wacho ni kiny kech ma dalani orumo. Kiny gokinyi mogo mayom ibiro nyiewe e dalani shekel achiel kendo shairi mayom ibiro nyiewe e dho ranga e Samaria ka shekel achiel. Winja jawinjo, wan gi Nyasaye ma bro loso to tiyo gi dhog ng'ato. Kelisha oseloso nikech sa adhi mapiyo. Kelisha oseloso to jal mane iluongo ni advisor jagach mar ruoth wacho niya ni kata Nyasaye yaw polo gi dirise to ma be ditimre adier nikech onge yie to elisha wachone niya winji kiny nine gi wang'i to chame mak ni cham abiro wachoni niya ka nyasaye oloso yie gi nyasaye yie gi nyasaye nikech nyasaye ok los alosa ok olosa losa to ne nyasaye koseloso to wachneno e dalau kanyo obiro tiyo kata mana gi nyathi kich nyasaye koseloso obiro tiyo gi dhako moro manoyany manocha ema kothe biro amalo to kothe no biro reso gweng' te nyasaye koloso Obiro tiyo. Obiro tiyo gi jal moro ma piny ne kong'eyo. Nyasaye koloso. Yesu mosiepwa koloso. Otiyo gi pudhe. Otiyo gi jodhoho. Otiyo gi jok ma dhoho chamo. Be iseneno jadhoho? Dhoho chamo lith lwedo ni te mochod chogo madong' apum. Dhoho ka chamo tiend ng'ato chamo madong' apung'. Dhoho ka chami to chami. Otiyo gi jok mowe, jok ma nyose wit oko. Kata jogweng'u owiti, kata yanyo romo dendi. Winja, kata jara gachaya oromo dendi. kata noweu nu ndalo wuonge gi maber ma nowuogie mama winj kata in manyo chi kwayo woche mi kwa kamis mi kwa law kidhi wuoth eh? mulu omi nying mar jakwecho ma kibiro tiwacho ni cha ma kidhi wuoth to ne inyalo penji ni to law nyaimbo ni kara urwakre ga gi nyaimbo eh? yani un ka wuoth un ka welo to jal madwa jari ing'e na jara tiende ng'eny Ochalo ng'ama penji to ei penjoneno oketigo piny ojari onyonigo e tiende openji ni nya nyamwalo kara law nyaimbo ni kara urwakrega gi nyaimbo yawo law nyaimbo ni ondisi manade ni otemoga nyisi dier ji niya ni law mirwakono ni ikwayo to winja ka nyasaye oloso gi duond jadolo to ne nyasaye bro loko kata mna kata mna puth ma ema bed daraja ma konyruok donjogo e dala nyasaye maratego mm. jal maloso kuome ni ber manade mm. weche mowacho mora winji To nikech wach ma Elisha nowacho, jingo moro odonjo adonja e chuny jodhoho ni rip. Maka Joshua odonjo adonja e chuny jodhoho ni rip. To kosedonjo, to jodhoho ochako mna loso. Giwacho gik makoro tiendgi tek. Joma nyowito ok e rangach. manye onge manye kinyal chiemo joma ni i dala ema chamo chieth akuru to cha, cha, chwako nyithindgi to nyiewo wi punda shekel pra pra pra pra praboro to jadhoho mane rangach manye owit oko tiparo ni koro chamo ang'o gin ginyalo ginyalo chamo to chok Gin ginyalo ng'wedo kata lum ema gichamo kama gintie okono. Gin ginyalo nang'o kata buru. To nikech jadolo oseloso i dala, gipo ka gichako dhum gi weche ma koro jomosomo ok winj. Giwacho ni winjo ka wabet ka wabiro tho. Kendo ka wadok e i dala, i dala Samaria ka be kech nitie ma ji chamo mana chieth akuru pod wadhi mana tho, ji tho i dala Samaria. to nitie chiemo e piny aram waring wadhi wawuothuru wadhi kuno jadhoho ok wuoth kach kach jadhoho ka wuotho to tiendene gon gadhola owuotho kokengo owuotho kodhi mos lit lwete dhoho nochamo lit tiende mochot te dhoho nochame ma en gadhola ochwer tutu eh, re- o- ong'we mano jadhoho to nikech jadolo nyoloso ni king e piny samaria mogo mayom nobedie. Nyasaye koro tiyo gi gimoro amora, amor gi Nyasaye. Nyasaye ma Paulo wacho niya, e mama jo Korintho. Paulo wacho niya, ni Nyasaye oseyier mondo oti gi jok manyap mondo mm. okuodgo wi jok matek. Amen. Kendo oti gi gik ma piny kwano ka gik mofuwo mondo okuodgo wi gik mariek. Neke Nyasaye oloso to gik mochago bro nwang'o teke ngimagi lechegi teko bro donje mondo nyasaye okuod wi gik ma piny kwano ka joma lich jodhoho nochako wuotho kochomo piny aram ng'e ni mae piny mar jasikgi moloronigi joto ema koro jodhoho dhiye piny ma jo ami nye ok nyal monjo mayak gik moko kuno Jasik gi mane olor amor gi wach Nyasaye mawacho niya ni mwandu joricho Jehova okano ne joma kare. Abiro gi dwond janabi mondo awachni niya ondike muma ni mwandu joricho Jehova okano ne joma kare. Ne wach jadolo wach ma Paulo wacho bro loko dala moro manye obedo nyiera e gweng' ma dalano bed siro dalano bro golo ruodhi dala manyo onyier manyo ocha dala manyo oyikie ng'ato gi magogo dala manyo oyikie kwaro gi paro dala manyo oyikie wuon ng'ato ka onge gimoro dala ma ji nyo omuodo talo ma nye onge gweno nye onge awang'a manyo okete nyim oche kiiko jaduong' Dalano abiro wacho e gi dwond ruoth, ruoth biro wuok kanyo. Jehova biro loso yo ne nyathi kich. Jadigri biro wuok kanyo. Jodhoho nomolo gi tiendgi kochomo piny Samaria. Jawinjo winja ka gidonjo e piny Samaria diep Ka gidonjo piny Samaria, apako Nyasaye Maratego, apako Yesu Ruodh Ruodhi. Ka gidonjo piny Samaria, I mean ka jodho owuok kochomo piny Aram, to ka gidonjo piny Aram, to giyudo ka ji onge. Piny Aram odong' nono, ji odar te. Giyudo ka onge ng'ato e piny Aram, nyaka jo-Ami mag Aram mane oloro Samaria, da yawuoyi oseringo, farese mag lweny odong' kotwe i loch, hembe mag ruodhi mag Aram odong' odong' gi dhahabu, odong' gi silva, odong' gi chiemo ma noseted gi chiemo ma pok oted gi lewni mag nengo odong' ah nyasaye to mora amen odong'
to wingi jodhoho mumacho ni keche nyasaye nomiyo ka jodhoho ang'wen wuotho kocho maram To Jaram nowinjo ka tiend jodhoho chalo chariot mar jolweny ma gipenjo ni jo-Samaria oseluongo jo-Hiti gi jo-Kushi gi jopinje mamoko mondo gibi gimonjwa ma giringo giweyo kambi Giwuok e pinygi, giwe mwandugi. Ne, iwinjo wuoda Prince. Yes, sir.
Nyasaye maratego. Mm. En ko osewa, kawachne oseko. Yes.
To nyalo miyo nyathi kich moro maonge gine nen very beautiful e mbele jamew moro makawe mawach ni abiro puonji nyaka kama ichope. Amen.
Ah? Mm.
Lewni malich. Muma wacho ni chieng'no jodhoho nochamo chiemb high table. ne gimoko mchele miluongo ni fried rice omera. Ah? Chieng'no ne gimoko kebab. Jodhoho manye nang'o ma buru. Chieng'no ne gichamo gwend deep fry. Chieng'no ne gichamo iluongo ni gweno gweno moro ni loka kuma iluongo ni crispy chicken. Chieng'no ne gimoke en gweno ma kiling'o kiling'e e dandi to otore ogo ta ta. Yaani omuodore omuodore ogo kuru kuru to mit mabor. Chieng'no ne gichame. Ah? Osiepna chieng'no ne gichiemo Amen.
jodhoho mane onge space ei dala chieng'no nochamo chiemb ruodhe to gimoke chieng'no ne giting'o dhahabu ma giting'o fedha giting'o to gidhi gipando giting'o to gidhi gipando giting'o lewni ma nengogi lich ne jadhoho matutu nochwere lawe maonge lepe ng'we chieng'no noting'o lewni malich ma sani ni inyalo luong ni italian suit Ha? To gipo ka giwacho niya, dibed marach ka chieng' op- owuoknwa ka gini wachamo mana kendwa. Ii, in to wuoro maki ma ng'ato ok nyal kata chamo, ok nyal kata mana madho nyuki. Ha? Kidwaro ni Nyasaye onyisi ng'wonone mogundho, to winji, ne, ne, Ka Nyasaye omiyi ng'wono, par joma odong' e dala. Ka Nyasaye omiyi ng'wono, par joma ni kech. Ka Nyasaye omiyi ng'wono, par nyithindo man kich. Ka Nyasaye omiyi ng'wono, par jok ma onge lal. Ka Nyasaye omiyi ng'wono, parie dayo moro ma onge ot. Webedo gi poverty mentality ma in ineno mana ka koro itiyo gi giki mikonyogo ng'ato to ineno mana ka koro irumo. Donge nyi ongego? Donge Nyasaye emomiyi? To bende omiyi mani tok wach manokor wach man gi teko. Mano emomiyo abiro wachoni niya, ka Nyasaye oseloso to obiro yawo yo. Amen. Chieng'no jodhoho nodok moland wach ne ruoth. Ne, adwa wachoni niya, ni kik alosu kuom teko mane hulo mar Nyasaye. Ne, nitie jal mane owinjo hulono mane en advisor mar kingi, to nokwer ni kata Nyasaye ne yaw dirisa ma yaw rangach mar polo to ok detimre. To Elisha owachone niya, ibiro neno gi wang'i, chamo to kicham. To ema nya wacho niya, e sama wantieni, we rito jadolo moro, yaw dhogi mondo ihul weche mabeyo, nikech ondik niya, weche ma ng'ato wacho nyalo kelo ngima to bende ginyalo kelo tho. Kuom mano, rit dhogi mabo maber mondo wecheni okonyi. Asefwenyo niya, Prince Wuoda, jomowar onego ng'e ni gin jodolo kendo gin jokoro. Amen.
Koro we rito jakor moa Nigeria, kia mighty man, kia mighty prophet. You are your mightiest prophet. Amen. Levi kanyo oting'o gik madongo ma in in ema pok ikoro. Mm. Levi kanyo oting'o gik malich ma in ema pok ikoro. Don't wait for a mighty prophet. Kik irit jakoro moro. Nyasaye osewiri. Amen.
Nyasaye oseiki.
Amen.
Nyasaye oselosi.
Amen.
Nyasaye oseyie mondo odag e ngimani. Amen. Be ing'e ni Nyasaye odak e ngimani mana kaka odak e ngima the late Reinhard Bonke. Amen. Nyasaye odak e ngimani Amen. mana kaka odak e ngima the late T- TD Jack, the- e ngima the late the late TL Osborne. Amen. Nyasaye odak e ngimani mana kaka odak e ngima TD Jack. Amen, Lord.
Nyasaye odak e ngimani Erokamano. mana kaka odak e ngima na Bishop Silas. Amen. Kifwenyo mano, koro ok irit jakor machielo. Nikech jakor maduong' en Yesu Kristo to dak kodi e ngimani kiyie kuome. Amen. Koro winja yaw lewi. We wacho weche monyoch, weche morumo, weche m- m- matieko dalani no- no wan noirwa. Kia wan warumo. Kia an an anani. Kia wan bed wabed ng'ato. Tiend diga bed riembe dalawa ka. Tie gigo bor kodwa ne weche miwachogo dak chal gi Nyasachwa. Nyasaye modak e ngima ni wacho niya, abro dhi maber, abro dak aming'a, abro neno ng'wono Nyasaye, yes. abro yawona rangach, abro chiemo gi ruodhi, mm. abro neno gik malich, abro timo gik madongo. Mm. Winja kaka ne iso kor kinyne gokinyi, osiepna kinyne gokinyi mogo mayom mogo mayom nous e dhoranga israel mm. kiny ne gokinyi e dhorangach ma dhano ne chamre e kendgi e dhorangach ma niyike joma tho mm. e dhorangach ma kech ne chame ji mm. e dhorangach ma dhoho ne lunye ji kokalo kuom jodhoho nikech jadolo noloso
Kech jadolo nyoloso. Mm. Iwinja mogo mayom nobet rangach. I've come to prophesy. Kendo atieko kawacho niya, e dala manorumo, mane ji nie udi machwerno, abiro wacho kuomi kaka jadolo ni ni nyithi kiyego ne dhako machandre ne dala ma ji nosewacho no oiumno abiro wacho ni ruoth biro bet kanyo amen mtoka biro donjo e dalano amina od gorofa biro bet kanyo yes ne stima biro rieny kanyo amen ne jomosomo biro bet kanyo kamano nyasaye biro tiyo mana gi puth moro obiro tiyo gi nyathi kich moro jehova biro tiyo mana gi chi liel moro nyasaye dhi tiyo mana gi jaduong' moro manye onge kore to nyasaye chwaka chwaka chunyi mana kuom otong'o mitimono Hallelujah. jehova dhi loso kodalani mana kuom tije lwedo mitimogo Amen. nyasaye biro loso daktari kanyo abiro mondo awachni Jehova to ne chakie koro gik mabeyo e dalani. Amen. Teko mane kor mhm. mowuok kuom Jehova. Kamano. Wachie weche machal gi weche Nyasaye. Nenie kaka Nyasaye neni. Losie kaka Nyasaye wacho kodi. Piny Aram, piny wasikwa, obiro gologi oko. Amen.
Wasikwa Jehova biro nyono gi tiende. Erokamano Ruoth.
Wasikwa Jehova biro tieko gi lwete. Mm. Wasikwa Jehova biro gorego. Mm. Lori biro nyuol. Mm. Ose yanyi lora minga ibiro nyuol. Ose wachi ni biro tho ibiro dak. Minwa no wachne gi padri. gi padri mane jadolo mare nowachone ni Pauline, aneno ka tuoni ni dhi negi, idhi tho. Yier ng'ato mondo kaw kari mondo take over, obed pasta ma kari. Kech naneno ka ngima ni rach idhi tho. Mano ne hik aluf ariyo gachiel. Mama wa pod ngima nyaka kawuono. Mm. 20 years later, nitie wach maka Jehova wacho. Mm. to ngima biro. Wach wawachni niya, adier minwa ne dhi tho. To nawinjo ka Nyasaye oloso koda ni Silas, mama udhi tho. Mama udhi tho. To kotho to nyithindu dhi dong' marach. Nawuok na nyathi skul to nawuok. Ma idho mtoka mabiro nabet gi mama wanyagi nera mabet kode piny mawachone ni mama chunyi mondo ting're malo yie ni nyasaye miyi ngima mm. kitho sani tiwewa marach ne mama wa ngima Kamano. abiro wacho ni ni wach miwacho nigi teko mm. ka jadolo mare noseneno kotho mowachone ni polin tuoni ni ok dhi kodi maber to sama pod ingimani yier ng'ato manyalo bedo pasta nikech mama wa ne pasta ndalono to tok tho babawa mama wa nobedo matuo nikech mama wa gi babawa noherore mabor nobedo matuo malich jadolo mare ma pasta ne monego lamne nowacho ni naneno kidhi tho yier ng'ato mondo orit kanisa tamor gi wach ma mama wa nowachone mama wa nowachone ni winji abro lamo nyasaye gi nyithinda mm. ng'ato to kayier san kech ok awinj ka bro tho mm. abro lamo nyasaye gi nyithinda nyasaye nobro resa adwa nawach ni 20 years later kech mane timre 2001 kaya ka an first year student e university 20 years later mama wa pod ngima wach gima biro miyi ngima madhiri micham gik mabeyo ma nyithindi oloso gik ma biro dhiri 30 years to come kulwang'i mondo walem jehova nyasaye maratego wachni ngima kendo nikech idak ei jogi Jehova imiyogi teko
mondo gilos kendo ka giyawo dhogi to in emilos kokalo kuom dhogi nikech idak idho igi yesu kristo idak e i jogi jomoyie kuomi idak e igi ka giyawo dhogi mondo gilos giwach ngima nyasaye giwach dongruok jehova giwach dhi nyime Nyingi mondo oyud duong'. Ka mm. kuom weche mabeyo ma giwacho, gibiro time e neno higni pradek mabiro mm. ni kuom wach ma nawinjo naloko loso mara. Mm. Nawacho ni nyithinda ubiro dhi maber. Nawacho ni ruoth ibiro kelo taya. Nyasaye biro loso stima. Nyasaye biro gwedho nyithi kich madongogi. Gibiro bedo ji e kinde mabiro. Erokamano ruoth! Itimne jogi. Nyingi mondo oyud duong'. mm. e nying Yesu ma jawar. Amen. Amen.
Amen.
Erokamano jawinjo. Mm. Iluonga ni Bishop Silas Owiti Oduor. Inyalo yuda e namba mar nono abiriyo ariyo achiel adek ochiko ariyo auchiel auchiel aboro. Muma wacho kendo atiekogo niya, weche ma ng'ato wacho nyalo kelo ngima to bende nyalo kelo tho. Kuom mano, rit dhogi maber mondo wecheni okonyi. kor peko mane kor kata mane hulo mowuok kuom Nyasaye. Pile ka pile lewi ohul gik mabeyo. Nyasaye mondo ogwedhu, ubed kod wik mogwedhi, ubed kod dwe mogwedhi, ubed kod higa mogwedhi. Nyasaye gwedhowa kendo ma eikwa ma 2021 eikwa mwanene duong' Nyasaye. In the name of the Lord, alamo kendo ayie. Nyasaye mondo ogwedhu. Amen.